Thobela ke re a lotšha. Yo a le dumedišago ke moratiwa Puku. Ke le lotšha ka moka le go le dumediša ka moka um mafelong ka moka fao le šomišago polelo ya Sepedi go barutwana bao e leng gore ba o ngwala ditlhahlobo, e ka ba ya tlhahlobo ya mphato wa lesome, lesometee goba lesomepedi. O ka ba o le Mpumalanga, o ka ba o le Limpopo, o ka ba o le Gauteng. Ke re. Thobela, batho ba gešo. Aowa, le lehono re tlile go tlo lebelela thutwana ya rena ye e leng gore e sepedišana le go ngwala email. Ke a tseba gore ka mokana ga lena le a tseba gore go na le diphetogo tše e leng gore di gona, tše e leng gore di tsamaišana le go ngwala email. Eh, re tlo lebelela email. Re na le mehuta ye mebedi ya di-email. Re na le email ya semmušo le ye e leng gore ga se ya semmušo, ke ya segwera goba e tsamaišana le ditaba tše e leng gore di mabapi, di magareng ga batho ba e leng gore ba gwerane, ke bagwera, ga se semmušo. Jwale a re lebelele gore na email ya semmušo e sepela ka tsela ya mohuta mang? Maikemišetšo a thuto ya rena ke go ruta go ngwala imeile ya semmušo ka bokgwari goba bona bokgeleke goba bo, bokgabane. Sa mathomo go ngwala imeile, o tshwanetše gore o tsebe gore imeile e na le matseno, e na le mmele, e na le thumo. Gape-gape imeile e na le template goba sebopego se e leng gore ya se latela. Re tlo di lebelela ka mokana ga tšona dintlha tšeo. Se re tlogo go thoma ka sona ke go lebelela gore email e sepela ka sebopego se sefeng. Mantšu a email ya semmušo a beakanywa ka bokgwari ntle le go lahlegelwa ke maemo a yona. Polelo ya imeile e be ya semmušo. Segalo e be sa maleba e bile sa go laetša tlhompho go Retšistara ye e lego ra e šomišwa mo go imeile ke ya semmušo ya go laetša tlhompho. Tlhompho mo ya se e bohlokwa. E, nako tše dingwe batho ba bangwe ba dio bolela le wena, o ka ba wa re le a lekana. ka maemo. Goba mohlomongwe motho a go kgopela selo, o hwetše e le gore polelo ya gagwe ga se ye e lego gore e tsamaišana le se e lego gore o nyaka go se fihlelela. Ka fao, dira bonnete bja gore se o nyakago go se fihlelela se tsamaišana le rejistara ya maleba, o laetše tlhompho. E, segalo e be sa maleba e bile sa go laetša tlhompho. Mo go imeile, Segalo gantši re se bona gapegape le ka tšhomišo ya ditlhaka. Ge o ka re o ngwala imeile, wa ngwala ka ditlhaka tše dikgolo, go itaetša o ka ba re o, o, o, o, o šomiša segala, segalo sa godimo. Segalo sa godimo e ka ba taba tša gore o tlhaboša lentšu. Ka mehla ge o ngwala imeile, ngwala ka ditlhaka tše dinyane. Segalo e be sa maleba e bile sa go laetša tlhompho. Go ngwala ka ditlhaka tše dikgolo go ka se dumelelwe ka ge go laetša e ke, Eka segalo ke sa godimo. Rejistara e be ya semmušo. E O se ke wa hlasela moromedi wa dipotšišo ka ge imeile e tla latlhegelwa ke maemo a yona. Ka mehla ge o ngwala imeile, šomiša polelo ya go ithoba. Kgetho e be ya maleba, kgetho ya mantšu e be ya maleba. Se ka šomiša mantšu a e leng gore moamogedi wa imeile o tlo re ge a fetša go bala a ipotšiša gore mara motho ola a ka ba a ntšea bjang. Wa hwetša o ngwetše dilo tše e leng gore di tlo makatša batho ko pele, o šomišitše maroga. Ka Sepedi ke thwa ke ekwa le bolela le re Sepedi a se ne maroga, eupša re le kgopela gore le se ka la a šomiša ka baka la gore maroga mo a leng gona ga go ne se sebotse se a se a se dirago. Ke tseba baisa ba bangwe nkile ba dira video ya lenyalo. ba bitša maroga ba rogana video ona se ke ba e lebelele ka baka la gore bana ba ka se le ka se nyake bana ba lebelela matlhapa e le gore tla ba tswelela ona fao tirišo ya maroga ba matlhapa ga e amogelege go ya ka melao ya tšhomišo ya email um ka ke tlhalositše email e na le mmele mo e leng gore go tswelela diteng tša email go na le matseno O na le mo go matseno tlhalosa ditaba ka botlalo. Re na le tšhumo fa o fetšago gona le lefoko la tswalelo. E, thempleiti ya imeile. Ko re la mathomo go ngwala imeile, tšatši le e lego gore o ngwala ka lona, e ya o tshwere rula le ballpen ya gago gomme o, o, o trowe dilo tše mo letlakaleng la gago go laetša gore ke imeile. E, e ya go Email e ya go mang? E ya go mogwerawapuku at gmail dot com. Ee, gape gape go tshwanetše gore go be le CC. Ke batho ba e leng gore ditaba tša email di a ba ama. Go ba le BCC, ba bangwe ba e leng gore ditaba tšeo di a ba ama le ge e le gore ga o nyake gore ba tšee karolo goba go be le boiphetolelo bja bona. Hlogo ya email ya gago. Hlogo, Ge e le gore mohlomongwe o kgopela mošomo, o tla ngwala gore kgopelo ya mošomo wa go mohlomphegi. O thoma ka gore mohlomphegi. Ko mafelelong wa fetša ka gore wa lena goba ka boikokobetšo mminatlou. O mminanoko tlou ke lebitso la motho wa rena. Um nka no fa mohlala mo ke nyaka go tlhalosa dintlhanyana tše dingwe tše e le gore mohlomongwe di ka le thuša. Ke no ba e le gore nna mohlomong ke na le taba ya gore ke, ke dirile, ke, ke tseba dilo tše dintši, mara e re ke di tlogeleng, e reng ke tšweleng pele. Um a re lebeleleng um slide sa go latela. Ge o ngwala email, akere mohlomong ba go botša ba re kgopela thekgo ya, kgopela Kgopela thekgo ya mašeleng khamphaning goba mohlomong o tšwelela hlogo še yona e re, um Mokgatlo wa lena wa go Hlokomela Bana ba Ditšhuwana o kgopela thekgo ya mašeleng. Ngwala imeile o ngwalele rakgwebo wa go tuma goba khamphani ya go tuma mo tikologong ya lena. Email ya gago e ka tšwelela ka mokgwa wo, ke, o tla ngwala go ya go Motlatsi Ntobeng 45 at gmail dot com, ke address ya moamogedi. Eh, CC ke ba bangwe ba e le gore ba, ditaba tše o ngwetseng ka tšona di ya ba ama. Akere mohlomong o ngwala lengwalo, o le ngwalela tlhego ya sekolo mabapi le maitshwaro a o mongwe wa barutwana, O ka ba wa sisiya le maloko a SGB goba Lekgotlataolo la Sekolo. E, hlogo ya gago o e thoma ka tlhaka e kgolo, wa re, Kgopelo ya Thekgo ya Mašeleng. E, go ngwala, o ka re, Mohlomphegi, ke ngwala imeile ye go kgopela thekgo ya mašeleng go tšwa khamphaning ya lena. Rena re, re, re, re Masanteng Ofeneši, bjalo ka ge leina le itlhalosa. Re mokgatlo wa go se be le letseno wa go wa go hlokomela bana ba ditšhibwana motseng wa Masanteng. Ga bjale re na le bana ba lekgolo le masometlhano ba mengwaga ya ka fase ga ye lesome bao re ba hlokometšego. Dintlha tše dintši re tla di hlalosa mohlang re ka kopana. Ke holofela gore le tla hlokomedišiša kgopelo ye, la bona gore ke mantšu a rena a go tswalela. Wa lena ka boikokobetšo, ka re o ka ngwala gore wa rena goba go ngwala gore ka boikokobetše, Mogale Molepo, eh, nomoro ya gage ya mogala ši yona, gore e ba e le gore ba nyaka go, go, go ikgopkaganya le wena, ba kgone go ikopantšha le wena. Ke yona ka mokgwa o e le gore re ngwala email ka gona. Se se bohlokwa mo email ke taba ya gore Thempleiti, Tseba rejistara, gapa gape o šomiše mantšu a maleba a e leng gore a amogelega. Se ka hwetša o ngwetše imeili ye e leng gore o roga batho goba o šomiša mahlapa. Ka ge le bona mokhwi ba bolela ka batho ba e leng gore ke mokgatla wa go nyaka thekgo o e lego ko masanteng, batho ba kgetha Masant, batho ba kgetha Santeni, bona ba kgetha Masanteng. Ga ke tsebe, a re e tlogeleng yo, re tla bona tšatši le lengwe. Se ka la lebala go liker video ya rena le go subscriber. Dithuto tše dingwe di gona, ke tlhalositše gore re lebelela dithutwana tše e leng gore di tlo le thuša gore le hwetše maemo a bošupa. Ke moratiwa Puku, re a leboga. Re likeng.